E ganz schéine gudden Owend hei am Centre Culturel Turelberg zu Mäerzeg. De LEADER-Projet, Hashtag Mäerzeg for all, den Ofschloss-Event, dee mer jo wierklech ganz gäre mat Iech zesummen hei am Centre Culturel gefeiert hätten a presentéiert hätten. Leider Jo, Dir wësst firwat gëtt dat näischt, mee schéin, dass Der mam Livestream trotzdeem mat eis verbonne sidd, an dat suivéiert, dat op der Internetsäit oder der Facebook-Säit vun der Gemeng Mäerzeg. Mir sinn awer trotzdeem net grad ganz aleng hei am Centre Culturel, mir hunn e puer Gäscht trotzdeem invitéiert soit bei eis op der Bühn.

An op eiser wonnerbarer Bühn begréisse mer dann awer mol un éischter Stell natierlech de Buergermeeschter, de Mike Poiré, entouréiert vu senge Schäffen, der Madame Isabelle Conzemius an de Stefano D'Agostino. Gudden Owend. Jo, mir sinn awer och frou, da schwenke mer mol eng Kéier kuerz op déi aner Säit, an zwar gesi mer dann do d'Kati Fox, mir si frou, dass hatt bei eis ass, an dann ass et natierlech um Live. Graphic Recording, dann ass dee garantéiert. Lo frot dir iech warscheinlech, A wat ass da wannechglift en Live Graphic Recording? Eng usprochsvoll Kombinatioun aus Konscht a Protokoll, esou kéint een dat definéieren. Well de Mënsch huet ebe gäre Biller an eist Gehier denkt och a Biller. Mir hu gären eng Geschicht, fir eis den Inhalt besser ze mierken. A mir brauchen och e Leetfuedem, fir eis am Dschungel vun de Wierder besser erëmzefannen. Graphic Recording funktionéiert ganz anescht eebel wéi de klassesche Protokoll. Nolauschteren, analyséieren an zeechnen, dat ass dem Kati seng Roll haut den Owend. An ech mengen, mir si scho ganz gespaant, wat herno do wäert als Graphic Recording Resultat dann do herno erauskommen. Jo, elo gi mer natierlech emol direkt d'Wuert un den Här Buergermeeschter, un de Mike Poiré. Bonsoir nach eng Kéier. Christian Schmit, Schéine gudden Owend. Am Numm vum Schäffen a Gemengerot schléisse mir eis Dengen Begréissungswierder un. Merci alleguer, dass Der dobäi sidd. Merci och jiddwer engem dobaussen, deen eis nokuckt am Stream. Et mécht een ëmmer alles fir d'éischt am Liewen an dat hei ass och eng eng Première fir eis hei zu Mäerzeg, ee Livestream vun der Gemeng, eng online Pressekonferenz am Stream op mäerzeg.lu an op Facebook. Wëllkomm léif Nolauschterer. Ech wollt mech an dëse kuerzen Introwierder ganz kuerz un d'Press wenden. D'Press ass dobäi online. Mir wollten Iech matdeelen, dass de Schäfferot no dësem Stream der Press zur Verfügung steet, fir op all méiglech Froen ze Äntwerten, egal iwwert wéi ee Wee. Am dass ee Zoom Meeting bäigeschalt, d'Press weess do Bescheed, si si gebrieft an da komme mer gutt doduerch. Merci Christian. Merci, jo ech mengen d'Press huet och ewell Erfahrung an deeër neier Form vun Kommunikatioun, wéi een dann och Froen do kann stellen, also up to you. Jo dann huele mer, wiessele mer d'Plaz an dir gesitt dass d'Schäffin d'Madame Isabelle Elsen-Conzemius elo derbäi komm ass an mat hir beliichte mer kuerz mol d'Gemeng, Mäerzeg, wéi beschreift sech Mäerzeg? An Dir gesitt och, mir sinn absolut am Respekt vun de Richtlinien. Duerfir, d'Mask gëtt eréischt ausgedoen, wa mer tatsächlech hei dann de Mikro an de Grapp huelen. Wann sech gelift. Gudden Owend. Mäerzeg ass eng jonk an dynamesch Gemeng an huet eng Gesamtfläch vun 1.110 Hektar. Mäerzeg besteet och just aus enger Uertschaft an ass domadder eng vun deene gréissten Uertschaften aus dem Norde vum Land, dat wuel hanner Dikrech, Ettelbréck, awer och Wolz. D'Gemeng ass eng vun den eelste Gemengen am Land. Mam Mäerzger Sandsteen goufen net nëmme Griewer, Trapen oder Kierche gebaut, mee ënnert anerem och den Hotel Victor Hugo zu Veianen oder zu Dikrech d'Geriicht. Politesch souwéi administrativ ass eis Gemeng komplett nei opgestallt. An den läschteren Joeren huet d'Gemeng Mäerzeg eng impressionant demografesch Entwécklung duerchgemaach, hate mir am Joer 2000 zum Beispill 1200 Awunner, sou hu mir der haut 2300. Dat ass quasi eng Verdueblung vun der Awunnerzuel bannent deene läschten 20 Joer. Dëst stellt eis natierlech virun gewëssen Erausfuerderungen. Mir plangen a realiséieren ganz am Sënn vun enger Gemeng fir jiddfereen. Schéin, villmols Merci fir déi do Explikatiounen. Wierklech ganz impressionant Zuelen, bal verduebelt hei d'Gemeng Mäerzeg. Jo, mir hunn et hei stoen natierlech, Hashtag Mäerzeg for all. A mam Buergermeeschter, de Mike Poiré, sollte mer de Projet emol nach eng Kéier an de Kontext setzen. Jo, merci Christian, merci Isabelle. Effektiv, firwat Mercique for All? Wéi si mer zur Gemeinwohlökonomie komm? Et ass u mir, den Kontext, wéi s de sees, eng Kéier kuerz ze erklären. An do musse mer dann zréckgoen an der Zäit. Mir sinn haut plus minus an der Mëtt vun eisem politesche Mandat. Ugefaang huet et am Oktober 2017 mat de Gemengewahlen, wou mer hei zu Mäerzeg mat enger neier Ekipp, mat engem Programm d'Vertraue vun de Wieler kritt hunn. Mir hunn ugefaang mat schaffen. D'Joer 2018, no eiser Vereedegung, hu mat voller Elan ugefaang an d'Verdun am Oktober 2018 am Kader vun de Chamberwahlen, wou ech selwer ugesprach ginn op d'Konzept, op de Wirtschaftsmodell vun der Gemeinwohlökonomie. An ech ginn éierlech zou, ech hunn de Wirtschaftsmodell net kannt. Dat heescht, d'War een Novum, d'War een Mann, de Michel Heftrich, ech nennen en och mam Numm, deen eis den Owend nokuckt, Moien Michel am Stream, wou s de och ëmmer bass. De Michel huet mech beim Patt op der Walversammlung drop ugeschwat. Mir hunn eis E-Mailen ausgetosch an den Dag drop hat ech dunn e längert Schreiwe vum Michel mat e ganze Koup Links, mat Dokumentatioun. Ech hu mir dat ugekuckt, ech hunn et immens interessant fonnt. An wat hunn ech gemaach? Ech hunn déi Mail dem President vun eiser gringer Kommissioun, Ëmweltkommissioun, virugeschéckt. Dat ass de Marcel Barros. Mir haten am November direkt dono an der gringer Kommissioun dunn dat um Ordre du jour. A wat ass geschitt? De Marcel huet de Gregor Waltersdorfer kannt, Gemeinwohlökonomie-Beroder, an hien huet eis Mäerzeger an där Kommissioun dunn direkt de Wirtschaftsmodell virgestallt. Mir waren hellwech begeeschtert, d'Kommissioun huet een Avis favorable ginn an dunn ass et ganz séier gaang. 2019 hate mer Kontakt, wéi iwwert déi ganz Periodsdauer vum Mandat dunn och schonn, mam LEADER-Grupp, de LEADER-Grupp Atert Waark, an do war de Fons Jacques de Manager, de Gestionnaire, deen d'Gemeinwohlökonomie schonn gutt kannt huet. An dunn ass et Schlag op Schlag gaang. Mir hunn eng Projektskizze opgestallt, fir draus ee Leaderprojet ze maachen. Den Numm war och séier fonnt, Mertzig for all. Den éischte Februar 2019 huet dunn eise Gemengerot eestëmmeg dëse Projet gestëmmt, wat eis immens gefreet huet. Merci do nach eng Kéier u jiddwereen. An de véierte Februar, puer Deeg drop, wéi s de gesäis, hu mer dunn dat Ganzt mam Gregor zesummen am Leader. Comité virgestallt, wou dat dunn och positiv bewäert ginn ass op Basis vun der Leadermatrix. Voilà. An dunn hate mir eise Leaderprojet, deen am Mäerz approuvéiert ginn ass vum Landwirtschaftsminister, a mir konnte starten am Juni 2019. D'war de véierte Juni hate mer dunn hei e fulminanten Optakt wéi de Christian Felbach selwer gesot huet, well dat war eisen Haaptinvité deemools, mir haten hei de Sall voll, 150 Leit, et war ee Fest, och, ech zitéieren de Christian Felbach, mir haten all eis Partner hei am Sall, d'Partner sinn, dat ass déi breet Kooperatioun, déi d'Gemeng Mäerzeg och gesicht huet, wou mer op dat opgebaut natierlech hu wat do war, mee wou mir, als neien Schäffen a Gemengerot Member gi sinn an verschiddenen Organisatiounen. Ech zielen se kuerz op, wann ech elo ee vergiessen ass dat net gär geschitt. Mir sinn als Beispill eng Fairtrade Gemeng ginn, mir sinn der Ëmweltberodung Lëtzebuerg zougestouss, mir sinn eng Klimabündnis Gemeng och ginn, wat eis erlaabt huet eise Réseau vill méi breet opzefächeren. Voilà, an op Basis dovunner konnte mer dunn lassleen. Optaktevenement, Mir hunn am Juli 2019 eng Rees gemaach a Bayern an Éisträich, wou mer Gemeinwohl, Ökonomie, Gemenge besicht hunn, respektiv Gemengen, déi och um Wee waren, dee Prozess duerchzegoen vun der Bilanzéierung. Do hu mer villes geléiert. Mir si méi gescheit zréckkomm, wéi mer dohinner gefuer sinn. Et war eng schéi Rees derbäi. Et war eng schéi Rees. Mir goufe gutt empfaang, krute gutt ze drénken an z'iessen. Dat huet och dozougehéiert. Et war ee flotten Echange, dee mer do haten. och direkt Kontakter, déi entstan sinn, déi mer bis haut hunn. Am Wanter, am Hierscht-Wanter 2019 ass et du lassgaang mat de Workshops, dat heescht d'Aarbechtsgruppen, wou de Beroder, de Gregor Waltersdorfer eis ënnerstëtzt huet, dat Ganzt och mat organiséiert huet. D'Politik huet sech mat mat Absicht do gréisstendeels rausgehal. Mir hunn wuel ëmmer d'Intro gemaach, erkläert, ëm wat et geet, Et war en Opriff fir déi Workshops un d'ganz Populatioun. D'Definitioun LEADER-Projet ass Biergerparticipatioun. Do e grousse Merci och vun dëser Plaz aus fir all Participant, deen do matgemaach huet. Et war och agegliddert a verschidde Workshops vu Bierger, gesellschaftlech Ëmfeld, Veräiner, Entreprisen a sou virun. 2020, speziellt Joer, an deem si mer nach ëmmer, sinn d'Workshops trotzdeem virugaang, trotz Corona, trotz Pandemie. Mir hunn dat gréisstendeels iwwert Videokonferenzen dunn och organiséiert, mam Resultat, dass mer am Summer am Fong de Prozess souwäit duerch haten an dunn huet just nach gefeelt, dass de Gemeinwohl-Ökonomie-Bericht huet misste geschriff ginn. Dat ass du geschitt. och erëm eng Kéier mat Hëllef vum Beroder, mam Resultat, dass mer elo eng Bilanzéierung konnte maachen. Mir hu se um Pabeier, mir hunn eis all Dag an de Spigel gekuckt an a konnten eisen Aen an Oueren net trauen, well Dat Interessantst an dat Flottst un deem Prozess ass effektiv, dass ee sech permanent do a Fro stellt. Et si souvill Saachen, déi zesummekommen op Basis vun der Wäertematrix, ëm déi et geet am Wirtschaftsmodell. Wäerter wéi Mënschewiert, ökologesch Nohaltegkeet, sozial Kohäsioun, Solidaritéit, demokratesch Matbestëmmung, dat sinn D'Wäerter, ëm déi et geet, Mir wëllen eng Politik maachen, wou d'Wäerter, wou de Mënsch an d'Ëmwelt am Mëttelpunkt steet. An dorop kënnen mer elo opbauen, och dank dem Bericht, wat eis erlaabt, eis permanent, wéi ech gesot hunn, a Fro ze stellen. An op Basis vum Resultat, wat mer haut matgedeelt kréie vum Auditeur, den Auditeur, dat ass Den Participant den Owend, deen live iwwer Videokonferenz zougeschalt ass vu Bozen, dat wärs du eis herno och nach eng Kéier soen, Südtirol, voilà. Mir waren déi lescht, déi lescht zwou Wochen a permanentem Kontakt och mam Auditor. E grousse Merci do fir déi Flexibilitéit, déi den Auditor hat. Mir hu vun Dag zu Dag hu mer um Bericht nach konnte schaffen, hunn nach wäertvoll Inputs gitt a mir sinn eben dann bewäert Ginn, an dat ass fir méi spéit. Voilà, dat ass de Kontext vum Projet, meng Wierder. Ech freeë mech den Owend op alleguerten d'Participants, déi mer invitéiert hunn. Mir hu versicht, d'Invitéen esou ze invitéieren, dass mer eng ganz Panoplie hunn aus verschiddene Beräicher, fir Zum Schluss vun dëser Konferenz d'Gemeinwohlökonomie, d'économie pour le bien commun op Franséisch, fir do Bescheed ze wëssen, wat dat bedeit. Meng lescht Wierder sinn déi heiten, D'Gemeng Mäerzeg hat immens vill Chance an deem ganze Prozess, well mer nei opgestallt waren, d'Isabelle hat dat gesot, sougutt personaltechnesch wéi Politesch, Mir hu jonkt, dynamescht Personal och konnten astellen an der Gemeng, déi matzéien, déi dat mat liewen. D'Mataarbechter sinn een immens wichtegt Element an deem ganze Prozess gewiescht. Dat ass och ee Kapitel am Rapport leng iwwert si. E grousse Merci dofir, fir dat, dat Engagement a wéi soen ech ëmmer, d'Aarbecht geet elo réischt un. Ganz houfreg, Mike Querrey, Buergermeeschter, hu mer do héieren. Villmols Merci. Ech kucke schonn ëmmer e bësse lénks eriwwer do, wat d'Kati esou mécht. Mir kennen eis, dierf ech effe soen, scho einfach d'Kati, d'Kati Fox. Also dat gëtt, dat versprécht, ech kann lech dat elo scho mol ganz kloer soen. Do huet mer et och schéin Am Bild fir Iech och eis Invitéen, déi ugesprach si ginn. Déi sëtzen och, Dir gesitt dat elo net direkt, déi sëtzen och alleguerten à distance, also braucht Iech och do guer keng Gedanken ze maachen. Jo, mir hunn hei den Dekor gewiesselt an deem Sënn. De Schäfferot, an dësem Fall sinn et jo dräi Leit, an elo hu mer de Stefano D'Agostino bei eis. Wollt mer emol froen, Hashtag Mäerzeg for all, wat bedeit dat elo konkret fir d'Gemeng? Majo, schéine gudden Owend och vu menger Säit. Wat bedeit dat Gemeinwohlökonomie fir Mäerzeg? Mä am Fong versiche mir elo Wäerter an der Politik ze liewen an ëmzesetzen. De Mike huet gesot, mir hunn eng immens Chance, dass dass mer Leit an eisem Team hunn, déi un déi Wäerter gleewen am Personal. Mä mir hunn awer och eng immens Chance, dass mer am Gemengerot Conseillen hunn, déi och un déi Wäerter gleewen. Jidderee. versicht déi Wäerter och selwer ze verkierperen, mir och an deem wat mer politesch man. Dat heescht am Fong wat mer elo man, op Basis vun deene Wäerter versiche mer all Aktioun, all Gest dee mer politesch man, all Investissement, all Akaf a sou weider versiche mer ënnert dem Filter vun deene Wäerter ze analyséieren. Dat heescht am Fong duerch dee Projet krute mir e gewësse kritegen An dobäi. Ech erkläre mech, zum Beispill wann Der elo Ech erfannen een ee Beispill, Wann Der elo wëllt e Gebai nei usträichen, dann normalerweis frot Der de Wien, Der kritt eng Offer a meeschtens kucken d'Gemengen, okay, boah, deen do ass vläicht net esou lokal, mee en ass méi bëlleg, huele mer deen. Op Basis vun deene Wäerter versiche mir awer elo eis d'Fro ze stellen, Wéi kënne mir een Acteur astellen, dee vläicht déi Wäerter och verkierpert, un déi mir gleewen? Zum Beispill ass et ee Betrib, deen sozial héich Standarden huet? Oder ass et ee Betrib, deen awer ganz nohalteg ënnerwee ass? Oder ass et ee Betrib, dee reputéiert ass, Leit mat Behënnerung anzestellen oder Flüchtlingen eng Chance unzebidden? Dat heescht, mir wëssen net, mir hu Contrainten als Gemengen, budgetäresch Contrainten, zemools elo an der Pandemie. An awer, wa mer mierken, dass ee Projet trotz, also obwuel en e bësse méi deier ass, ee konkrete Méiwäert ass fir eis Gesellschaft, fir d'sozial Kohäsioun an eiser Gesellschaft, da sprange mer drop. De Gérard Anzia waert Iech duerno ee Beispill gi vun engem konkrete Projet mat der asbl Op der Schock, dee mer hei zu Mäerzeg ëmgesat hunn. Mee et gëtt awer och d'Gemeinwohlprojete per se, déi mer ëmgesat hunn. Virdru war dat elo méi transversal, d'Gemeinwohlprojete per se, Beispill Giftbox a Bicherbox. Dir wësst jo, dass d'Gemeinwohlökonomie baséiert op zwee Pilieren, souzesoen, ee sozialen an een nohaltegen. Et ass jo och ëmmer eng vun de Kritiken un de Klimapakt war ëmmer fir ze soen, dass dass et vill ze vill nohalteg orientéiert wier, awer kee keng sozial Dimensioun dra wier. Elo mat der Gemeinwohlökonomie hu mer hei och eng sozial Dimensioun. Giftbox a Bicherbox sinn konkret E Beispill vun engem Gemeinwohlprojet, firwat mer Jacques Lahren eng Kéier kuerz wat dat ass, d'Gifbox a Bicherbox, dat ass am Fong eng Plaz, wou d'Leit kënnen Objeten a Bicher ofginn, déi nach an engem gudden Zoustand sinn an déi se net méi brauchen. Dat heescht, doduerch datt d'Leit dat maachen, verlängere se d'Liewensdauer vun deenen Objeten, vun deene Bicher, andeems se awer gläichzäiteg deene Leit hëllefen, déi manner breet Schëlleren hunn. Also nohalteg A sozial. Wat erhoffe mir eis? Mä firwat setze mer dat elo zu Mäerzeg ëm? Ma ganz einfach, ee Butterfly-Effekt oder een Effet papillon, wéi d'Fransouse soen, oder peut-être een Effet pissenlit. Dir wësst jo, datt op dem Logo vun der Gemeinwohlökonomie eng Pissblumm duergestallt ass. Mir erhoffen eis, datt dee Projet, déi Gemeinwohlökonomie sech esou séier verbreet wéi eng Pissblumm. Ne? Ähm, firwat? Äh, ma ganz einfach, äh, am aktuelle Wirtschaftssystem äh, ginn déi Betriber an déi Acteure bevirdeelegt, déi sozial an nohalteg Normen esou wäit erofdrécken, datt hire Präis am bëlschsten ass. Dat heescht, mir sinn an engem Wirtschaftssystem, wou déi Acteuren, Bevirdeelegt ginn, déi onethesch handelen, déi sozialen Dumping maachen, déi gréngen Dumping maachen, an déijeeneg, déi sech am Fong un déi Wäerter halen, déi gi benodeelegt an de Marchéen a sou weider, obwuel et do scho Krittäre gëtt. An awer, doduerch awer, datt elo Mäerzeg a vläicht an der Regioun aner Gemengen an aner ëffentlech a privat Acteuren, mir hu jo den Owend Eukopolis hei déi éischt, dat éischt Betrib wat zertifizéiert ass. Doduerch datt ëmmer méi Acteure sech zertifizéiere loossen, schafe mir konkret Aussiichte fir all déi Acteuren, déi sozial an nohalteg Normen héich halen. Dat heescht, mir erreechen doduerch eng kopernikanesch Wend souzesoen. Firwat? Ma well iergendwann eng Kéier hunn déi Betriber an déi Acteuren eben e Marché, déi déi Standarden héich halen, dat heescht déi verkafe sech besser, ëmmer méi Acteuren, ëmmer méi Demande, also d'Offer passt sech un an iergendwann eng Kéier ginn all déi Acteure belount, déi ethesch ënnerwee sinn an net déijéineg, déi ëmmer am gaange sinn Personal erofzedrécken, no Ëmweltstandarde erofzedrécken. Dat heescht, dat ass eng ganz Wend, déi mer eis doduerch erhoffen. That's it. Projet. Ganz genau, jo wierklech scho ganz ganz vill Informatiounen. Villmols Merci un den Stefano D'Agostino, deen, jo kann ee wierklech soen, scho mat Passioun eis hei, fir déi der nach net grad esou dann et matkrut hunn, Appetit mécht op Hashtag Mäerzeg for all. Mir haten et uganks gesot, fir den Ofschlossevent an d'Online-Pressekonferenz vum LEADER-Projet Hashtag Mäerzeg for all hu mer eis Gäscht Invitéiert dofir begréisse mer elo de Gregor Waltersdorfer mat senge Reflexiounen als Gemeinwohlökonomie-Consultant. Den Här Waltersdorfer huet seng eegen Agence gegrënnt, d'Allgemengwuel-Agence, déi sech dann och esou nennt. Säi Service, hien hëlleft Entreprisen a Gemengen, hire Beitrag zum Allgemengwuel opzeweisen. An hie war och am Projet Mäerzeg Wal zoustänneg fir de Prozess an d'Redaktioun vum Gemeinwohlbericht, dee jo da muss virleien. Éischtens emol dann eng Kéier schéin gudden Owend, Grégoire Waltersdorfer. Wéi ass de Prozess elo ofgelaf? Wie kann man sagen, ist der Prozess abgelaufen? Wir wechseln jetzt ganz kurz ins Deutsche, weil Grégoire Waltersdorfer kommt aus Österreich und wohnt seit sieben Jahren jetzt in Luxemburg, hat er mir erzählt, aber trotzdem in Deutsch sehr gerne. Bitte schön. Gudden Owend alleguer. Merci Christian Schmit.

Und wie der Herr, wie der Herr Bürgermeister Mike Poiré schon gesagt hat, jetzt geht die Arbeit eigentlich erst so richtig los. Das war jetzt der, die Bestimmung vom Ist-Zustand und jetzt ähm, kann sich mehr zu geben, gezielt und strukturiert kontinuierlich verbessern. Gut, merci. Vielen, vielen Dank. Jo, ganz äh, äh, interessanten Tableau, deen ee wierklech e bësselchen aneschters mir kennen Tableau, mee dat do ass wierklech eng ganz aner, äh, en anere Layout. Awer natierlech, wann de Gregor Waltersdorfer eis dat erkläert, dann äh, Wëss mer och bësse méi domat unzefänken. Villen, villen Dank. Jo, vu Mäerzeg geet et elo eraus an d'Welt, op eng wonnerschéi Plaz, wou der vill vun eis ganz gäre Vakanz maachen an e puer flott Momenter verbréngen. Et geet op Bozen a Südtirol. Do begréissen mer elo de Gemeinwohlökonomie-Auditor, de Bernhard Oberrauch, hoffentlech gären während op Lëtzebuerg gereest, mee et sollt net sinn an duerfir dann elo eng Live-Schaltung bei hien. Guten Abend und ein herzliches Hallo nach Südtirol.

Besten Dank. Vielen, vielen Dank, Bernhard Oberhauch. Ja, also ich, vielen Dank erst mal für diese ganz tollen Erläuterungen. Und natürlich, ohne dass ich jetzt jetzt mit dem Bürgermeister abgesprochen habe, bin ich ganz sicher, dass er Sie einlädt für die Fahrradtour. Und die wird auf jeden Fall nachgeholt, sobald das irgendwie zwischen Südtirol und Luxemburg mal wieder reisen kann. Vielen, vielen Dank nach Südtirol. Ass nach an der Leitung? Ass scho fort. Ok. Mir hunn dierfen a Südtirol beim Här Oberrauch doheem sinn. Mir soe wéi gesot e ganz, ganz grousse Merci, Jon. Ech mengen, technesch war et emol een, deen aneren Hicker, mee dat war awer guer net esou schlëmm. D'Messagen, déi mer wollten hunn, déi sinn eriwwerkomm. An D'Kati Fox huet och, mengen ech, alles dat matgelauschtert an wäert och elo afléissen an dëse Live Graphic Recording, op dee mer eis wierklech freeën. Ech mengen, Dir gesitt elo schonn am Bild, wat do scho geschitt ass. An do kënnt nach bestëmmt sou munches derbäi. Jo, den Initiator vun der Gemeinwohlökonomie ass eisen nächsten Invité. Dat ass de Christian Felber. Hien huet eis e Videomessage zoukomme gelooss an dee kucke mer eis elo emol zesummen un.

Villmols Merci. Jo, den Initiator vun der Gemeinwohlökonomie, den Christian Felber mat engem ganz ganz flotten Film, deen am Virfeld natierlech opgezeechent ginn ass. An elo freeë mer eis op den Patrick Holbusch, ënnert anerem Geschäftsleeder vum Groupe Oikopolis Lëtzebuerg, ganz engagéiert an definitiv de Virreider vun der Gemeinwohlökonomie hei zu Lëtzebuerg. E ganz schéine gudden Owend. Da Mask gëtt ofgedoen a scho geet et lass. A lass geet et. E schéine gudden Owend alleguerten. E schéine gudden Owend, léif Leit dobaussen. Et ass mir eng grouss Éier, haut den Owend hei dierfen ze schwätzen am Numm vun der Eukopolis Grupp. An duerfir wëll ech och dem Gemengen a Schäfferot e grousse Merci soen, déi eis d'Chance ginn hunn, haut den Owend och e puer Wierder dierfen iwwert d'Gemeinwohl-Ökonomie bei eis an eise Betriber ze ginn. Et ass natierlech eng grouss Éier, hei ze sinn, well mer elo erëm e Betrib méi hunn, ech soen elo mol d'Gemeng, e Betrib méi. Virdrun ass geschwat gi vun enger Pissblumm, dat ass jo och d'Zeeche vum Som, dee fortgeet. Fir déi, déi et dobausse vläicht elo nach net verstanen hu, vläicht solle mer da schwätzen, Dat sinn esou kleng Viruszellen, ne? An dat soll elo mol wéi eng Pandemie vläicht och iwwer Lëtzebuerg eriwwergoen, mat der Gemeinwohl. Awer am positive Sënn. Am positive Sënn, wuelverstanen. Am positive Sënn iwwer, iwwer Lëtzebuerg goen. Mä mir waren elo laang genuch eleng. Mir sinn immens frou, dass elo ee bäikomm ass, och als Gemeng. Mir kennen jo herno nach driwwer schwätzen, wat fir eng Méiglechkeeten dass nach do bestinn. Mä wéi si mir iwwerhaapt op d'Gemeinwohlökonomie komm? A firwat hu mer et och gemaach? Well als Wirtschaftsbetrib stellt ee sech jo ëmmer d'Sënnfro. Et mécht keen, am Politeschen net, wéi och am Wirtschaftlechen net, wou kee Sënn doranner besteet. An ech mengen, de Groupe Eukopolis, respektiv déi verschidde Betriber, déi do dra sinn, sinn no iwwer 35 Joer um Lëtzebuerger Marché aktiv. Um Lëtzebuerger Marché mengen ech elo net domadder de Marché, wou dobaussen och verkaaft gëtt, mee och um biologesch natierlech fir biologesch Landwirtschaft ze ënnerstëtzen an dann natierlech och fir d'Produkter vun eise Bauere kënnen ze verkafen. An do hu mer eis ëmmer mat deene Froen ausernee gesat. Dat heescht, mir hunn eis mat eiser, mat der Fro vun der Natur ausernee gesat, mam Naturschutz, mär hunn eis mat den ethesche Froen ausernee gesat, mär hunn eis mam Mënsch selwer ausernee gesat. Mir hunn och zimlech fréi ugefaangen, e en Nohaltegkeetsprogramm auszeschaffen, och ze verëffentlechen, mee do kann ee vill schreiwen, de Politiker oder d'Politiker hei am Sall, déi verzeie mer elo, mee dat ass esou e bësse wéi an de Wahlprogrammer, et kann ee ganz vill schreiwen, awer wou gëtt et beluet, wou kenne mer, mer gesinn dat jo och haut dobausse mam Greenwashing, et ass ëmmer flott ze erzielen, mer si bio, Mee wat ass da Bio? Wat steet nach hannendrun, ausser Zertifikatioun? An do hu mer laang gesicht. An et war am Joer 2010, mengen ech, war 2010, do hunn ech zu Stuttgart oder bei Stuttgart de Christian Felber, deen elo just hei geschwat huet, begéint. A wéi giffen déi jonk Leit soen, deen huet mech geflasht. Wéi ech dat héieren hunn, ech hu geduet, dat doten ass genial, Dat dote musse mer iergendwéi op Lëtzebuerg kréien. Dat dote musse mer emol kucken, op éischter Plaz och bei eis an eis Firmen eranzekréien. Do hu mer elo mol eppes fonnt, wou mer dat, wat mer erschaffen, wou mer dat och kënne bewäerten. Dat heescht, mer kennen dat um Pobeier festhalen. An, dat ass och virdru vum Här Buergermeeschter gesot ginn, mir kennen eis a Fro stellen. Mir kennen eis selwer a Fro stellen, eis Mataarbechter kenne sech a Fro stellen a kennen och d'Handele vun der gesamter Grupp a Fro stellen. An do huet de Prozess ugefaangen. Aus Zäitgrënn ginn ech elo net do an d'Detailer, mee dat war e laange Prozess, eet et dann esou wäit komm ass, dass mer dunn eis an och d'Geschäftsféierunge vun deene verschiddene Betriber dozou entschloss hunn, mir loossen eis elo bilanzéieren. Nämlech wéi elo och d'Gemeng Mäerzeg. An dat ass dat, wat eis elo zesummen eent. D'Gemeng Mäerzeg ass déi éischt Gemeng hei am Land, déi Gemeinwohl zertifizéiert ass. D'Eukopolisgrupp war déi éischt, den éischte Wirtschaftsbetrib. Ech fannen dat flott an et ass jo flott, dass mer och elo hei erëm eng Kéier an deem, an deeër Feier kënnen duerfir zesumme sinn. Wat huet et awer eis bruet? An do sinn ech gespaant, wann ech mam Här Poiré an e puer Joere kennen doriwwer schwätzen, do iwwert, iwwert déi verschidde Prozesser, déi ugelaf sinn, wat huet et eis bruet? Et huet eis domat erbruet, dass mer, jo, natierlech eis selwer emol a Fro gestallt hunn, awer och d'Mataarbechter vill méi an d'Prozesser mat eran kritt hunn. An dat fänkt un, huele mer et emol einfach un, am Kaf a Verkaf. Dat ass dat, wou déi meeschte Leit eis jo och dobaussen duerch eis Geschäfter kennen. Dat si jo och vill Froen, déi dorobber baséieren, Wéi gi mer domadder ëm? An haut an enger Welt, wou et heescht, Im Einkauf liegt der Gewinn, An engem kapitalistesche System, dee wierklech, jo, wéi hat de Bolsonaro eng Kéier gesot gehat mam Urwald, mir pressen et aus ewéi eng Orosch, an dat ass och de Fall, ween ass dann do ëmmer deen, dee leit dorënner? Wa mer d'Wäertschöpfungskette kucken, ass ëmmer deen Éischten an der Wäertschöpfungsketten, deen dorënner kuckt. Mir komme vun der Landwirtschaft, mir ënnerstëtzen d'Landwirtschaft, also ass et de Bauer. Déi Beziung tëschent dem Mataarbechter an zur Landwirtschaft huet sech enorm domadder och Geännert. Mär hunn och dono kuerz e Leitbild ausgeschafft an do ware mer grad esou houfreg, wéi mer gesinn hunn, eis Mataarbechter setzen d'Landwirtschaft nach wie vor, also d'Agrikultur nach wie vor op déi éischt Plaz. Huet eis gefreet. Wa mer elo weider kucken, an duerfir géif ech och, ech weess net, wien alles dobaussen am Stream ass, ech hoffen, dass vläicht och nach e puer Entrepreneuren do sinn, wéi wichteg dass et ass fir och an d'Zukunft ze kucken, iwwert eng Gemeinwohleconomie eraus, well Der kritt ganz vill jonk Mënschen och doduerch ugeschwat. Ech menge mir brauchen nëmmen u Fridays for Future ze denken, wéivill jonk Mënschen elo do ënnerwee sinn, fir eng Ännerung vum System ze kréien, fir eng Ännerung am, am, jo, wéi se sech, wéi se sech solle verhalen. Do gëtt elo dofir gekämpft. An dat si vill Mënschen, déi och elo bei eis kommen, déi Ufroe gemaach hunn. An Der hutt vläicht och gelies gehat, Dir selwer, Dir selwer, Här Schmit, hutt e Resultat matgemaach vun der Gemeinwohlökonomie. Dir selwer hutt op eisem Elektrocamion gefuer. Dat ass e Resultat zum Beispill, wou mer eis ëm den CO, d'CO2-Bilanzéierung auserneen gesat hunn. Mir waren an der CO2-Bilanzéierung ganz schlecht. Wann Der d'Bilanze kuckt, déi si jo an, also eis Berichter vun der GWÖ si jo op eisem Internetsite och ze gesinn. Do hu mer gesot, Mir mussen Ännerunge maachen. Mir hunn Ännerunge gemaach, wat den Transport ubelaangt vun eisen. Mataarbechter, dat ass dee Beräich, wou dee meeschten CO2 ugefall ass, hunn an der Tëschenzäit awer, jo, gutt 350, 360 Leit, wann déi alleguerte mam Auto kommen, do hu mer dann, haut ass den ëffentlechen Transport hei zu Lëtzebuerg gratis, mee mir ënnerstëtzen awer och nach den Transport finanziell vun eise Pendler, déi aus dem Ausland kommen. Mee mir hunn awer och gemierkt, eis Camionen selwer maachen e groussen Deel nach vum CO2 aus. Mir hunn Dunn eis eis Logistik komplett nei ugepasst, vill méi rentabel, net rentabel am monetäre Sënn, mee rentabel am CO2-Sënn, spillt herno natierlech och an d'Keess eran. An mir hunn dunn och mat eng mat jonke Mënschen nei Programmer do ausgeschafft, wou herno och nach war, majo da komm mir ginn och wierklech elo konsequent déi nächst Schrëtt weider a konsequent dann och an d'Elektromobilitéit eran. An ech zielen do d'Geschicht net, Dir selwer hutt jo en Interview gemaach, ass alles nozelauschtere jo dann, wéi d'Geschicht vum Elektrocamion ass. Awer esou ass dat dann entstanen. Dat heescht, Der hutt duerch eng GWÖ, wann Der dat wierklech lieft, an et muss gelieft ginn, an och hei an der Gemeng mussen d'Mataarbechter, entschëllegt, dat si keng Mataarbechter, mee mussen, d'Bevëlkerung muss et matliewen, soss stierft et, dat ass kloer. Da kann den Här Poirier esou vill sech dofir asetzen, wéi et wëll, wann d'Leit et net matliewen, dann ass et eppes Doudeges, et ass en doudegen Organismus. An ech fannen dat genial, datt een dat och elo emol eng Kéier an der Ëffentlechkeet gesäit, wéi reagéieren d'Leit domat. An ech mengen, dat gëtt ganz, ganz spannend. Ech mengen, als Ofschloss kann ech mech just nach eng Kéier widderhuelen, ech, e groussen, e groussen, e grousse Merci éigens fir d'Invitatioun, dass ech konnt bei Iech kommen, awer och Chapeau fir dat, wat Der fäerdeg bruet hutt. An Der sidd och Pionéier an, an doranner, an Der hutt Recht, et ass d'Loft no uewen. Dir hutt d'Biolandwirtschaft ugeschwat, och do ass d'Loft nach uewen. Also mär hunn d'Telefon, mär kennen eis ausschwätzen. Elo ass e bësse mäin, Mäin Händlerhäerz dat schwätzt awer, mär kennen eis do gären austauschen an da gi mer an deer Richtung da weider. Villmools Merci nach eng Kéier fir dee schéinen Owend. Super, villmols Merci fir dëse wonnerbare Message vum Patrick Kolbusch. Jo, d'Geschicht mam Camion, effektiv, mir ware mam Elektrocamion ënnerwee an effektiv do ware mer och an e Betrib kucken an déi Fahrten sinn dann och, elo huet den, huet mer dann do och geléiert, sinn elo aneschters opgedeelt, fir dass een do méi rentabel fiert, an deem Sënn, dass een net kräiz a quier fiert, wann een och kann nëmme gedréitene Wee fueren an dann vill Kilometere manner zréckleet. Jo, d'Gemeinwohlekonomie, e Wirtschaftsmodell mat Zukunft. Natierlech wëlle mer och do de Raymond Anekerk zu Wuert komme loosse vun der Gemeinwohlekonomie Lëtzebuerg asbl. Gudden Owend. Do kënnt e bei eis op d'Bün. Gudden Owend. Gudden Owend alleguer zesummen heibannen an och déi dobausse virun de Geräter sëtzen. Am Livestream. Am Livestream. Jo, och vu menger Säit aus hei als Member vum Comité vun der Gemeinwohlökonomie Lëtzebuerg meng Felicitatioun un d'Gemeng. och säitens eisem Comité, a mir gratuléieren de Responsabelen an deene villen anere Leit an Bierger, déi hei dorunner matgeschafft hunn, fir datt dee Projet hei eng Realitéit gëtt. Wéi d'Virriedner och schonn virdrun gesot hunn a villes zur Gemeinwohlökonomie gezielt hunn, ass et ass si vill Saachen opgeschafft ginn a mir hunn och héieren, dass eng Basis an elo geet d'Aarbecht elek richtig lass, dass nach Loft no uewen. Ech perséinlech hunn den Christian Felber och viru Jore begéint an ech war och och elektriséiert an wéi och den Patrick gesot huet vun der Idee do an et hott mech och jorelaang ëmmer verfollegt an ech hunn och vill dozou gelies an Do war et iergendwann un der Zäit, datt mer gesot hunn, mir brauchen och eng Plattform zu Lëtzebuerg, wou d'Gemeinwohlökonomie iergendwou och méi, méi verbreet ka ginn. An dunn hu mer lescht Joer, also wierklech ganz jonk ass dat nach, déi asbl gegrënnt mat enger zwee Dose Leit, wou mir dann och gesot hunn, dat do ass esou ee wichtegt Thema zu Lëtzebuerg, Ökonomie, Ökologie, Soziales zesummenzebréngen an dat Ganzt och dat Ganzt och an eng Form ze bréngen, dass de et kanns moossen. An dat ass d'Gemeinwohlökonomie an dat ass déi eenzege Modell, deen ech kennen, deen dat elo esou transparent an esou flott mécht. An, jo, wéi gesot, mir sinn nach eng ganz jonk, eng ganz jonk asbl. Eis Interesse sinn op jidde Fall, datt méi Gemengen, méi Betriber an och méi Organisatiounen déi Zertifizéierunge maachen an datt mer doduerch och en Netzwierk hunn an och domadden och eis kënnen austauschen. An hei mat der Gemeng Mäerzeg ass dat natierlech elo flott, datt genau déi doten Themen, déi do Wäerter elo op de politeschen, kommunalen Niveau bruecht gi sinn. An dat mécht och sécher vu sech schwätzen an Zukunft. Et ass och e bëssen zeréckgekuckt ginn. Déi Iddi vun der Gemeinwuelökonomie ass virun zéng Jor entstanen an de Christian Felber war ee vun deene Haaptpersounen, déi dat gegrënnt hunn. A mä mëttlerweil hu mer awer schonn Déi meescht Beweegungen an Europa, awer mer hunn och an Amerika, an Afrika, Südamerika an Nordamerika hu mer Beweegungen. Etwa ongeféier 2.000 Betriber si Memberen a verschiddenen Associatiounen a 500 dovunner ongeféier hunn och eng Zertifizéierung. An och d'Universitéiten interesséiere sech ëmmer méi um akademeschen Niveau, fir ze kucken, wéi eng aner Ökonomie kënne mer kréien, déi net eleng nëmme gewënnorientéiert ass, mee dee Moment och de Mënsch an de Mëttelpunkt setzt vun der Ökonomie. Mir als Veräin sinn och een Deel vun deem internationalen Netzwierk an net méi spéit ewéi d'lescht Woch war eng Comitésversammlung vun der Ecogut Federation, an do si mir och elo als als Associatioun, als zwielefte Member opgeholl ginn, wou mir elo an deem gesamten Netzwierk och och dra sinn. An doduerjer si mir natierlech och erëm méi exponéiert, och als Lëtzebuerg. Si kucken op eis an ech menge mir sinn Mir sinn ee räicht Land, mir sinn ee Land mat ökonomescher Performance, mir sinn een oppe Land. An ech mengen, déi Erausforderung musse mer elo ugoen, fir och an der Gemeinwohlökonomie gutt Entwécklungen ze maachen, fir datt d'Leit och an deem Sënn op Lëtzebuerg kucken. An dofir mengen ech, kann d'Gemeng Mäerzeg um kommunale Plang ee wichtege Bäitrag leeschten, och an der Gesamtvue fir insgesamt ökonomesch méi, méi sozial gerecht, méi naturgerecht an och méi ökonomesch am Sënn vun Haushaltswirtschaft op eis Ressourcë kënnen ëmgoen. Merci. Schéin, ganz villmols Merci un de Raymond Anekerk. Mir ginn ëmmer méi. Nach eng Anekdot vläicht, nach eng Anekdot hätt ech. Et ass elo geschwat ginn vun deem, de Patrick Kolbusch hat gesot, mat deem Virus do, also mat deem Schiermchen do vun der Pissblom, gell, ne? Dat heescht u sech botanesch gesinn, dat ass e Pappus. An eis Newsletter, déi mer elo erausginn, déi heescht och esou. Ok, mir léieren ganz vill bäi haut den Owend, ganz vill iwwer d'Gemeinwuelkommen. Mee lues a lues gi mer méi gewuer. Villmols merci fir dëse wonnerbaren, jo ech géif scho bal soen e klengen Exposé. Also wierklech ganz, ganz vill, dass och Gemeinwohl international gëtt, also net nëmmen an Europa, mee op der ganzer Welt. Elo hu mer erëm e Videomessage prett leien, an zwar dee vun der Geschäftsleederin vum.

Jo, a mir ginn dann och dësen, dës Gréiss zréck un de Bodensee. Eng ganz, ganz sympathesch Madamm, d'Jantje von Dewitz. Villmols Merci fir dës encourageant Wierder. Jo, wa mer Hashtag MeHerzeGForAll schwätzen, dann ass dat natierlech e LEADER-Projet. An dowéinst si mer ganz frou, dass mer de President vum LEADER-Atert-Werk haut den Owend kënnen hei begréissen, de Gérard Anzia. Ganz schéine gudden Owend hei bei eis op der Bühn. E schéine gudden Owend. E schéine gudden Owend un iech alleguerten. Éischtens emol e grouse Merci oder éischtens emol Gratulatiounen eng Kéier un de Mike, un d'Isabelle, un de Stefano fir dëse Projet. Ech wëll e bëssen aushuelen, an zwar mengen ech, datt Der hei ganz innovativ do sidd, inklusiv awer och preventiv ënnerwee. A wann ech sou elo de Projet Mäerzeg for all, dann ass dat nëmmen een Deel vun deem Ganzen. Dat hei ass nit e Projet. Ech mengen, dass am Gaang sinn, dat zu enger gelieftener Praxis ze maachen. An dat ass vill méi wäert, wéi wann ee seet, et ass just e Leader-Projet. Leader, Entwécklung vum ländleche Raum huet ëmmer verschidde Komponenten. Dat ass ëmmer och den ekonomesch Entwécklung vum ländleche Raum. Et ass awer och ëmmer dobäi Den Pionéiergeescht, an ech mengen Dir sidd hei e bëssen eng Pionéiergemeng, an ech menge grad d'Leadergrupp Atert Werk, déi huet eng ganz Partie innovativ, geckig Projeten heiansdo, déi se lasstéisst, an do hutt Dir a sech och ee ganz, ganz, ganz flotten. Wat ech wëll ervirhiewen an deem Projet, dat ass dat Innovativt. Dat Innovativt, dat ass, dass Dir Iech eng aner Vue gitt op déi, op Äert Handeln an Ärer Gemeng an Iech och moosse loosst. An dat ass natierlech och ëmmer sech eppes, engem kritesche Geescht aussetzen. An dee Mutt, dee muss een hunn, an dat ass de Mutt vun de Pionéier. An duerfir nach eng Kéier en häerzlech Gratulatioun vu menger Säit aus. Da kommen ech op dat Inklusiivt. Ech mengen, Ech kommen, dat Gemeinwohl heescht jo, dass een sech soll wuel fillen. An dat inklusiv, dat hutt Dir och scho gelieft. An do dinn ech eng aner Kap op, dass déi als vun der President vun Op der Schock, dat ass a sech en Atelier protégé fir Leit mat geeschteger Beeinträchtegung. An op Är Initiativ hin, dat inklusiv, dat ass a sech, dass mir mat enger Equipe, véier bis fënnf Leit, Är Vestiairen botze kommen um Fussballsterrain. Mee dat ass nit nëmmen Eng kleng Initiativ, wëll doraus ass entstan a sech fest Aarbechtsplazen. Mir hunn nämlech do run un déi eng Botzekipp kreéiert, déi encadréiert gëtt an déi a sech 4 bis 5 fest Aarbechtsplaze mat sich bruecht hunn. Een Deel geschitt hei zu Mäerzeg, een Deel geschitt awer op eise Siten an Dörfer. Ass dat inklusiv bei Iech verankert? An dat ass eng Méiglechkeet, fir dass eis Leit eraus aus dem protegéierte Raum kommen, an zwar kënnen op den éischten Aarbechtsmaart schaffe kommen, sech ausernanersetze mat engem Client, deen eeben och Uspréch huet. A si si ganz begeeschtert ënnerwee an immens frou, fir déi Aarbecht hei zu Mäerzeg kënnen ze maachen. Dann dat, wou ech sot, dat Lescht, dat Präventiivt. Ech huelen och eng aner Vue drop, dat ass déi vum SICONA. Dat ass en Naturschutzsyndikat, wou Mäerzeg mat Grënnungsmember war. An dat war kuerz viru mengem Gebuertsdag, Jubiläum awer, 99, esou jonk sinn ech awer net, Dat heescht schonn 20 Joer hier, wou d'Gemeng Remenker Pionéiergeescht hat a mat aneren Acteuren aus der Regioun an de Sicona Centre zesumme eragaang ass, fir dem Naturschutz eng Valeur ze ginn, fir d'Natur ze versuergen, fir och nei Raim ze schafen, fir nei Méiglechkeeten der Natur an och dem Mënsch ze ginn. An nit méi spéit wéi virun zwee Méint hate mer eng Pressekonferenz hei, Christian, wou mer a sech e klenge flotte Projet ageweit hunn, Vom Fichtengebiet zum Feuchtgebiet, an wat wierklech eppes ganz Flottes ass, wou d'Gemeng a Virleeschtung gaang ass a mat Proprietären zesummen eng flott Léisung fonnt huet, fir erëm Liewensraum ze schafen. An ech gemengen, eppes, wat ech einfach och wëll lassginn, Ech si jo méi dacks ënnerwee hei an der Gemeng Mäerzeg an dofir das Gemein, das Wohl, das Wohlbefinden, dat spréngt ëmmer och op de Besucher iwwreg. Ech kommen extrem gär an de Schäfferot op Mäerzeg bei a Versammlungen hei op Mäerzeg, well een einfach mierkt, et geet ëm d'Saach, et geet drëm weiderzekommen, et geet drëm Projeten, egal wéi komplizéiert oder nit komplizéiert se sinn, weiderzebréngen. An dofir fuert weider esou, esou kënnt ee gär bei Iech zréck. Voilà. Schéin, schéin, schéin! Villmols Merci fir dës ganz opmonterend Wieder vum President vum Leader Art at Work, de Gérard Anzia. Jo, mir bleiwen nach een Abléck beim Leader. Leader ass jo eng Initiativ vun der Europäescher Unioun a steet fir Liaison entre Actions de développement de l'économie rurale. De responsabele Gestionnaire vum Leader Art at Work Büro ass dann eise leschten Invité hei um Podium. E ganz schéine gudden Owend un de Fons Jacques. Jo, nieft dem LEADER-Projet Mäerzeg for all am Beräich vun der Gemeinwohlökonomie ass déi nächst do schonn an der Pipeline, an zwar GWÖ goes Europe. Ass dat richteg? Genau, mer si jo europäesch ënnerwee. Ech wollt iwwer Éischtens emol gudden Owend un alleguer, déi nolauschteren, och déi hei present sen. Ech wollt ewer nach e puer Wieder soen, och wéi de Mike hat virdru scho kuerz erwähnt, datt ech derbäigezu se gin als Leader. Ech hat deen éischte Kontakt beim Oekolopolis wéi enk eng Konferenz, ech mengen, dat muss Enn 2012 geweecht sen, wéi de Christian Felber op Besuch war. Dat hat mer esou ugedot, datt ech direkt säi Buch kaaft hunn an op d'Long gezunn hunn. An wéi ech dat duerchgelies hunn, hunn ech gesot, dat do ass wierklech dat, wat d'Leader och ausmécht a wat mer an eiser Regioun äis géif gutt stoe, well mer jo och zënter Joren am Réidener Kanton, an och wou Mäerzeg elo derbäi ass, nohalteg ënnerwee sinn. Leader ass u sech jo am Fong geholl mat senge Wäerter genau dat, wat d'Gemeinwohl ausseet. D'Basisdemokratie, Approche vun ënnen, also d'Leit abezéien, Bedeelegung fuerderen, d'Liewensqualitéit an eisen Däerfer héich halen an och kucken, wou sti mer, wou wëlle mer hin. Ech mengen, dat ass genau dat, wat d'Gemeinwohl ausstraalt. An insgesaint, insgeheim hunn ech natierlech gehofft, datt iergendwann och eis Regioun prett wier, fir do e aktive Schrëtt ze maachen. Dat hott bësse gedauert zënter 2012, mee nichtsdestotrotz, mer hunn 2014 eis nei Leaderstrategie opgebaut an do waren eng ganz Partie regional Iddien, déi derbäi komm sinn, déi mer och elo an der Regioun ëmgesat hunn. Ob dat elo eng ökologesch nohalteg Plattform ass fir eis Betriber no vir ze bréngen, och mat soziale Kritären dran, also Gringo, ass u sech déi Plattform, déi direkt prett ass, wou mer als Regioun kënnen no bausse weisen, datt och Gemeinwohl bei eis héichgehal gëtt a wou d'Gemeng Bäerzechen natierlech gäre sech do direkt kann, och wat d'Beschafungsmoossnamen kann undocken. Mer sënn ewer och an der Mobilitéit nohalteg ënnerwee. Mer hunn ganz Partie Efforte gemaach fir de Vëlostourismus ze fërderen. Mer hunn ewer och e ganz gutt Mobilitéit am Transportberäich, am öffentlechen Transport hu mer och als Réidener Kanton schonn eng langer Zäit ënnersicht, fir déi Netzer méi performant ze maachen. Also ech mengen, do sënn eng ganz Partie Initiativen, déi, wou ee ka soen, d'Regioun ass scho gemeinwohl tätig. An ech war du frou, wéi bemol de Mike Poirier op mech zoukomm ass 2018, datt si mat där Idee schwanger ginn. An dat hott mech wierklech gefreet, datt et no all de Joren da wierklech eng Gemeng de Fanger erausgestreckt hott. An ech menge mer kënnen haut soen, datt mer wierklech dann houfreg sënn och als Regioun, datt eng Gemeng do de Pionéiergeescht, deen am Leader héichgehale gëtt, ze weisen. Du has Europa ugeschwat. Ech sen do direkt och mat Leader op den Zuch gesprong, well mer schaffen jo net nemmen an eiser Regioun, an de Grenzen vun der Regioun, mer schaffen och mat anere Leadergruppen zesummen, net nemmen a Lëtzebuerg, mee och iwwert d'Grenz eraus. An do bitt sech natierlech un, well déi Initiativ jo net nemme bei eis elo ugeet, mee och an Éisträich an an Däitschland schon a ville Regiounen Beispiller sen, déi aktiv an dee Prozess agestigen sen. A wat steet nit méi no, fir sech och iwwert d'Grenze raus auszetauschen a vun engem aneren ze léieren, Pilotaktiounen ze kucke wou wou ass wat gutt funktionéiert. Wat ee ka soen, dat ass och an den Zäite wou mer haut dru sinn, datt ee vill méi resilient muss ginn. Also mer mussen einfach kucken eis op eis inner Wäerter ze besënnen, no banne kucken an och kucke wou sti mer als Gemeinschaft an a wat wëlle mer héichhalen a wou wëlle mer an Zukunft kommen. An ech mengen, do ass d'Gemeinwohl grad zum richtigen Zäitpunkt elo wierklech an Ugrëff geholl ginn, grad hei zu Mäerzeg. An ech hoffen, datt an eiser Regioun dann deementspriechend och Friichten dréit. A wéi gesot, europäesch wäerte mer do och an der nächster Zukunft, op eis Initiativ, muss ee soen, datt mer och aner fënnef Regiounen elo zesummen un een Dësch bruecht hunn, Net physisch, de Moment hätte mer gäre gemaach, mee mer hate lo virun zwou Wochen och een Online-Meeting mat fënnef anere Regiounen an do war och de Christian Felmer hat sech derbäigeschalt. Also dat war wierklech eng flott Atmosphär an eng konstruktiv Atmosphär fir an Zukunft och do op esou ee gemeinsame Wee ze goen. Duerfir an enker Félicitatiounen un d'Gemeng Mäerzeg och vum Leader aus. A bon, ech se fir all Schandtat an där Richtung nach do a bereet, fir do matzehëllefen, datt den Zuch op déi richteg Schinne kënnt an hoffentlech dann och iergendwann eng aner Gemeng bei eis an der Regioun do mat op de Wee geet. Voilà, Merci nach eng Kéier an nach, voilà, Courage a flott Projeten dann an der Gemeng. Villmols Merci un den Fons Schaack. Jo, voilà, mat dësen flotten Messagen dann och vun senger Säit. Jo, sou lues ass et mengen ech awer elo mol un der Zäit no deem Live Graphic Recording do ze froen an ze kucken a wat sech do sou gedoen huet. An da géing ech awer elo do mol enke de Buergermeeschter, de Mike Poiré, op d'Bühn bieden, he, fir eis déi Kreatioun zesummen unzekucken. Oder muss ech elo Poiré soen? Dat huet d'Madame Van Dewitz zwar ganz flott gesot, Mike Poiré. Hä, dat kléngt iergendwéi, huet och eppes, ne, muss ech awer soen. Komm, mir kucken eis mol zesummen un. Mir begréissen mol fir d'éischt d'Kati. D'Kati, mengen ech, kritt och elo nach e Mikro, fir dass mer och kënnen mat him kuerz eis ënnerhalen. Also, ech géing soen, de Buergermeeschter an ech, mir si mol ganz scho begeeschtert, wat mer do gesinn op deem, op deem Tableau. Wierklech eng ganz, ganz flott. Ech muss och soen, datt ech schonn eng Kéier d'Chance hat, eng Moderatioun ze hunn, wou d'Kati Fox och mat derbäi war. An ech mengen, et däerf een applaudéieren an dësen Zäiten. Ech mengen, dat géif jo näischt stéieren. Ech mengen, dat kéinte mer awer elo emol trotzdem maachen schonn, hä? Mir applaudéieren. Kati, du kriss och elo e Mikro, e Mikro vun eis. Jo, dat mécht näischt, wann d'Fänger. Du hues jo geschafft, hä? Dat ass guer net schlëmm. Jo, an zesumme mam Buergermeeschter, mam Mike Boery, wéilt mer natierlech kucken, wat hues de eis elo do presentéiert? Wat war elo fir dech, wou s de gesot hues, do setzen ech un, dat ass fir mech ganz kloer, esou muss et ausgesinn? Schéin, op alle Fall ass d'Leinwand ganz ganz voll gin. Mike Poiré, wierklech, dat bréngt séng Leinwand jo och ëmmer mat, also säin, den Ecran, dat ass wierklech, gesäit ganz ganz gudd aus. Ass do alles dran, wat de Mike Poiré sech virgestallt hat oder wollt gesin? Mäin Häerz schléit méi séier, de ganzen Owend schon. Do, wann een driwwer kuckt, dat ass alles. Mir brauchen am Fong keng nei Fassad fir eise Gemengeprojet. Dat do, dat gëtt Opgehaang, fir jiddwereen zougänglech soll dat sinn, eng Gemeng fir jiddereen, dat ass jo dat, wat mer, wat mer wëllen an deem Projet. Chapeau Cathy an en groussen, riesen Merci. Jo, e ganz, ganz grousse Merci. Vläicht eng Kéier kuerz, Cathy, wéi kënnt een u Live Graphic Recording? Ech hunn e bësse recherchéiert, dat gëtt et schonn eng Zäitchen, aus den USA ass et komm. Mee wéi bass du elo, hues du gesot, dat do ass eppes, also gesäit een, datt s de genau op der richteger Plaz bass, mee wéi krus du fir dech, ass de Fonken iwwergesprongen, dat wëll ech maachen? Ma ech hat 2013 oder esou eng Formatioun konnte maachen am Centre Ecologique Huelmes. An jo, bis dohinner hunn ech ëmmer gär gemoolt a gär nogelauschtert. Dat heescht, elo kann ech dat zesumme maachen. An de Message kënnt natierlech vill besser esou vläicht eriwwer, wéi wann een nëmmen nolauschtert. Mee elo hu mer et dann och an enger Zeecheform. An 't ass genau déi, ech géing soen, Mission accomplie, kann een net aneschters soen. Mission accomplie, villmools Merci. Voilà, an d'Ofschlosswierder sinn natierlech dann och fir de Buergermeeschter, de Mike Poiré, reservéiert. Jo, léif alleguer, léif Leit dobaussen, léif Participants, léif Invitéen, mir si vill gelueft ginn den Owend. Dat do gëtt ee bësse rout, d'leeft ee bëssen un am Gesiicht. Mir sollten trotzdeem elo d'Brems zéien a selbstkritesch bleiwen, well et ass ee Wirtschaftsmodell, dee mer wuel wëlle liewen. D'Aarbecht geet eréischt un, dat gouf den Owend puermol gesot. Mir däerfen elo net dat aus dem Fokus verléieren, well et geet ëmmer ëm d'Saach, wa mer politesch eis engagéieren. Mir mussen eis ëmmer op dat besënnen, wat de Wirtschaftsmodell vun der Gemeinwohlökonomie hiergëtt. Mir liewen deen. An eppes ganz Wichteges, wat ech awer wollt als Ofschloss matdeelen, dat ass d'Fräiheet vum Mënsch, déi individuell Fräiheet vum Mënsch. Dat hat och de Moien nach den Auditeur, de Bernhard Oberrauch, an eiser Videokonferenz bestätegt. Mir maachen dat hei alles, ouni datt een iergendwou eng Bevormundschaft soll maachen. D'Leit bleiwe fräi. D'Gemeng wéi och d'Entreprisen gi just mam gudde Beispill vir. fir am Endeffekt de Planéit ze retten. Dorëms geet et. Déi nächst Generatiounen, déi no eis kommen, déi brauchen eng propper, gesond Welt. A mir mierken, zumools och elo a sou Krisenzäiten, bon, et ass eng Crise sanitaire elo, d'Pandemie, do däerf een net aus dem Aen vergiessen, datt déi Wäerter ëmmer an all Aktioun, Engagement prioritär solle betruecht ginn. Dorëms geet et eis. Dat heescht Fräiheet. Mir sensibiliséieren. Gi mam gudde Beispill vir an d'Leit maachen domat, wat se wëllen. Mir wëllen awer natierlech et souwäit bréngen an och dann d'Iwwerzeegungsaarbecht maachen, fir dass d'Messagen ukommen. Voilà, an de Message un d'Press géife mer dann och nach ganz gäre viruginn, fir dass och nach eng Kéier elo den Opruff kënnt, Wa Froe sinn, kommen natierlech, sti mer zur Dispositioun. Mir stinn zur Verfügung fir d'Press, alleguerten, déi ageloggt sinn, respektiv och dono. Mir wäerten nach ee Pressecommuniqué erausschécken. Op der Internetsäit merzeg.lu hu mer och eng ganz Rubrik ageriicht, wou elo ganz iwwersiichtlech Artikele sinn iwwert déi verschidde Projeten, déi scho gemaach gi sinn, iwwert de ganze Prozess. Mir wäerte lo de Rapport, deen ass nach net fäerdeg um Pabeier, do gëtt nach e ganze Layout gemaach, zesumme mam Gregor, zesumme mat och professioneller Hëllef, d'Feedbacks vum Auditeur wäerten och mat rafléissen, fir do esou ee komplett wéi méiglech Dokument herno ze hunn, dat an däitscher Sprooch redigéiert ginn. Mir wäerten natierlech awer och eng franséisch Iwwersetzung dovunner maachen. A fir ofzeschléissen, elo kënnt et, dat steet net um Programm, mee mir hu virun zwou Wochen ee Video gedréint mat all de. de Leit, déi am Projet matgeschafft hunn. Mir haten en Opruff gemaach, Schäffen, Gemengerot, Kommissiounsmemberen, eis Partner am Projet, jiddweree war gefrot ginn an herno hate mer e flotte Grupp do zesummen. Mir hätten och den Owend nach méi Riedner hei kéinten hunn, mee et si lo eenzel wichteg Persounen do am Video erëmzefannen. Et sinn 10 Minutten an dat wier och elo dann den Owend d'Avant-Première, dat ass eng Avant-Première oder eng Première, Avant-Première, déi mer hei elo feieren. Dat heescht och am Stream kënnen nolauschteren an nokucker, dat elo fir d'éischt verfolgen. An dee Video gëtt natierlech och herno online gesat an dat ass dann eng Zort Zäitdokument, wat mer behale wäerten. Jo, den Documentaire vum Projet. Villmols Merci dem Buergermeeschter Mike Poirier. Ass effektiv eisen nächsten an leschte Programmpunkt fir haut. Virdrun wëlle mer natierlech awer alleguerten Bonne Chance wënschen am Kader vum Projet Hashtag Mäerzeg for all. An Merci un den Invitéen hei am Centre Culturel Turelberg an deenen, déi mer bäigeschalt haten. Merci fir ären Interessi. Hoffentlech bis geschwënn rëm eng Kéier, dann am méi grousse Krees. Ganz gären. Bleift alleguerte gesond. Äddi a bis geschwënn, seet äre Presentateur. De Christian Schmit, a lo vill Spaass mam Documentaire. Mäerzeg ass eng jonk an dynamesch Gemeng, déi politesch wéi administrativ, personaltechnesch komplett nei opgestallt ass. Eist Duerf huet an de leschte Joerzéngten eng impressionant demografesch Entwécklung duerchgemaach. Dës setzt eis viru grouss Erausfuerderungen. Mir renovéieren a plangen d'Gemengeninfrastrukturen generatiounsiwwergräifend, konsequent, inklusiv, ganz am Sënn vun enger Gemeng fir jiddereen. Mir bréngen d'Gemeng Mäerzeg energietechnesch op de leschte Stand vun der Entwécklung. Mir moderniséieren déi informatesch a kommunikatiounstechnesch Struktur vun der Gemeng, fir reegelméisseg, ausféierlech an objektiv iwwert d'Aktivitéiten a Projeten ze informéieren. Mir setzen alles drun, fir d'ëffentlech Gelder besser ze notzen, fir mat manner méi ze maachen, ganz am Sënn vun enger nohalteger Entwécklung, fir d'Gemeng fit ze maache fir d'Zukunft a fir de kommende Generatiounen Perspektiven ze schafen. Alles dat geschitt no engem roude Fuedem. Bei allem, wat mir maachen, sti Wäerter am Mëttelpunkt, wéi Mënschewiert, Gläichbehandlung, Solidaritéit, Sozial Gerechtegkeet a Kohäsioun, ökologesch Nohaltegkeet, demokratesch Matbestëmmung. De Wirtschaftsmodell vun der Gemeinwohlökonomie hëlleft eis d'Aarbechten an d'Efforter ze analyséieren, ze hannerfroen an ze kanaliséieren iwwert d'Instrument vun der Wäertematrix. Wann d'Gemengen per Definitioun dem Gemeinwohl verflicht sinn, ass a bleift dës awer keng Selbstverständlechkeet. Et geet eis drëm, all politesche Schratt ënnert d'Lupp ze huelen no dësem Wäertemodell. Mam Pro a Kontra, fir dann zum beschtméigleche Resultat oder Kompromëss ze kommen zum Wuel vun der Allgemengheet. Kuerzfristeg, virun allem awer och mëttel a laangfristeg, am Sënn vun der nohalteger Entwécklung vun eiser Gemeng, eisem Land, Europa an doriwwer eraus. Alles dat maache mir net alleng. D'Gemeng Mäerzeg ass vernetzt an der Regioun, sicht Kooperatiounen, bündelt Kräften a schaaft esou Synergien. Ee wichtege Partner ass d'Leader-Regioun Atert Waark, wou Mäerz sech nieft den 10 Gemenge vum Syndikat Réidener Kanton déi eeleft Membergemeng ass. Mertzig for All ass ee Leader-Projet. No bal zwee Joer Prozess si mir elo déi éischt offiziell Gemeinwohlökonomie-Gemeng zu Lëtzebuerg. Als Leader-Projet kritt eist Schaffen an dëse Wirtschaftsmodell esou direkt méi Visibilitéit an der Regioun. Bei der Gemengewuelökonomie ass et wéi bei villen anere Prozesser, de Wee ass d'Zil, wëll Grondrechter wéi Basisdemokratie a Solidaritéit kënnen nëmmen duerch ugewandten Training zu enger méi mënschlecher Gesellschaft féieren. Duerfir kann een der Gemeng Mäerzeg nëmme félicitéiere fir dës Virreiderroll, déi si net nëmme fir Lëtzebuerg, mee och fir d'Wuel der d'Bierger vun der Gemeng anhëlt. Wéi bei LEADER ass de Prozess vun ënnen eng ganz wichteg Roll heibäi. Duerch d'Efforten an de leschte Joren am Beräich vum Klimaschutz an der Energieversuergung hu mir rezent den europäeschen Gold-Klimapakt Audit gepackt. Die Vorschläge der Grünen Kommission werden konsequent umgesetzt. Zu wichtigen Projekten holt die Gemeinde aktiv die Meinung der Kommission ein und berücksichtigt diese bei der Planung und Umsetzung der Projekte. De Programm Nachhaltigkeit macht Schule ass e wichtegt Element am aktive Klimaschutz. Säit fënnef Joer féiere mir déi Sensibiliséierungscampagne an de Lëtzebuerger Grondschoulle mat vill Erfolleg duerch. Och zu Mäerzeg ware mir scho puer Mol an der Schoul. Mat zirka 1.000 Kanner landeswäit pro Joer huet dës Campagne e groussen Impakt op d'Gesellschaft, well d'Kanner sinn déi beschten Ambassadeuren a Multiplicateuren, si sinn déi Erwuesse vu muer. Doriwwer eraus ass d'Gemeng Mäerzeg am Réseau vun de Klimabündnis Gemengen bäigedrueden. Mir si Member bei der Ëmweltberodung Lëtzebuerg, sensibiliséieren als Anti-Gaspi-Gemeng géint onnéideg Liewensmëttelverschwendung. Iwwert de Programm Natur genéissen vum Naturschutzsyndikat Sicona iesse mir am Schoulrestaurant regional, bio a fair. D'Interkommunal Syndikater Sicona, Sidec, Siden, dea a Sigi hëllefen der Gemeng Naturschutzprojeten ëmzesetzen, eng nohalteg Offall an Ofwaassergestioun ze garantéieren, eng héichwäerteg Waasserqualitéit an e performante Réseau unzebidden, wéi och op héich qualifizéierten informateschen Know-how ze zielen an engem digital vernetzten Ëmfeld. Als offiziell Fairtrade-Gemeng engagéiert sech Mäerzeg fir e fairen Handel mat de Produzenten an Afrika, Asien, A Latäinamerika hues du dech well gefrot, wisou d'Schéier zwëschent Aarm an Räich ëmmer méi grouss gëtt? Wisou d'Leit op anere Plazen ausgebeut ginn, fir dass mir d'Produkter bëlleg kënnen akafen? Wisou sou vill Leit ënner Stress a Konkurrenzdrock leiden an de Burnout ëmmer méi zu engem heefege Phänomen gëtt? Muss et ëmmer méi sinn? D'politesch Debatt ronderëm de PIB du Bien-être weist och, dass d'Allgemengwuel vun enger Gesellschaft net eleng a materielle Räichtum läit. Déi sozial an nohalteg Krittäre gi meeschtens vernoléissegt. Dofir setze mir eis an, dass dëst Moossinstrument sech weiderentwéckelt, mam Zil, dass et konkret ëmgesat gëtt. Fir konkurrenzfäeg ze bleiwen, heescht et am aktuelle Wirtschaftssystem, bëlleg ze produzéieren. An där heiter Logik ass et fir Betriber vu Virdeel, sozial an nohalteg Krittäre sou wäit rofzedrécken, datt hir Produiten oder hir Servicer am bëllegste sinn. D'Betriber, déi esou handelen, dominéieren, well bëlleg verkeeft sech jo besser. Eis Ëmwelt gëtt ëmmer méi stäerk belaascht. Dëst gefäert eis Gesondheet an eis Zukunft. Ëmmer méi Mënsche leiden ënner Isolatioun a Stress. Dëst kann allerdéngs dank der Gemeinwohlökonomie verännert ginn. Ethesch ze handelen sollt sech lounen. Récksiichtslosegkeet soll benodeelegt ginn. Betriber, déi zum Wuel vun eiser Gesellschaft bäidroen, solle belount ginn an als erfollegräich gëllen. An doduerch, dass ëmmer méi privat an ëffentlech Acteure sech op Basis vun der Gemeinwohlökonomie zertifizéiere loossen, schafe mir konkret Aussiichten fir déi Betriber, déi sozial an nohalteg Krittären héich halen. Gemeinwohl ass also dat, wat alle Mënschen zegutt kënnt. Dëst ass eis Chance fir eng méi gerecht Welt. Youth and Work bitt Jugendlechen a jonken Erwuessenen een individuelle Coaching an eng Berodung op der Sich no enger Ausbildung an Aarbechtsplaz. Youth and Work ass e staarke Partner vun der Gemeng an huet de Workshops wäertvollen Inputs ginn. Mir vu Youth at Work ënnerstëtzen d'Iddi vun enger Gemeinwohlökonomie, wëll si staark Impulser fir eng gemeinsam, demokratesch an transparent Wirtschaft liwwert. An dobäi kann d'Gemeng sech laangfristeg ëmmer weider a besser entwéckelen. An de Mënsch mat sengen Noutwendegkeete steet och hei am Mëttelpunkt. D'Gemeng Mäerzeg organiséiert reegelméisseg ee Repair Café. Beim Repair Café treffen sech éierenamtlech Reparateuren mat Leit aus der Gemeng, déi eppes ze flécken hunn, kleng elektresch Apparater, Kleeder, kleng Miwwelen. Bei enger gudder Taass Kaffi entstinn nei sozial Kontakter a Frëndschaften. Dobäi ginn net nëmme Sue gespuert, mee och Ressourcen, wat ganz am Sënn vun der Kreeslafwirtschaft ass. D'Gemeng Mäerzeg ass houfreg op seng Bicher an Giftbox. D'Gemeinwohlökonomie huet zwee Pilieren, ee sozialen an een nohaltegen. D'Bicher a Givebox si konkret Beispiller vu Gemeinwohlprojeten. Hei kann een all Objet oder Buch deposéieren, deen een net méi brauch an nach an engem gudden Zoustand ass. Domat verlängert een d'Liewensdauer vun deenen Objeten, andeems ee gläichzäiteg deene Leit hëlleft, déi keng sou breet Schëlleren hunn. Ech si sechs Joer schonn an der Gemeinwohlsökonomie Grupp Lëtzebuerg aktiv, schaffen och an deem éischte Betrib zu Lëtzebuerg, dee sech zertifizéiere gelooss huet, a war natierlech extrem erfreet, wéi d'Gemeng Mäerzeg gesot huet, si géif och dee Schratt elo goen, fir sech als Gemeng zertifizéieren ze loossen. Ech fannen et gutt, dass och Gemengen op de Wee ginn, fir mir eng.